Менә хәзер
сез менә шул ук әйберләрне үзегезгә сыйныфка кайткач, нәкъ шулай ук эшли аласыз. Мин сезгә хәзер менә шундый битләр таратам. Әлеге биттә сез үзегезнең исемегезне һәм фамилиягезне язсагыз иде. Һәрберегезгә тартып чыгам. Рәхмәт. Так, монда минем студентларым утыра. Алар бу эшне беләләр нәрсә икәнен, шуңа күрә Әйе, бәлки сезгә ярдәм итәрләр. Хәзер монда исемегезне язасыз һәм фамилиягезне язасыз. Чөнки бер үк группада Алия дә һәм башкалар да булырга мөмкин, әриме? Менә хәзер битегезне икенче ягына әйе, әйләндерегез һәм әлеге биттә менә монда сезнең тактада күрәсез Фигуралар. Менә бу фигураларны өйрәткәндә дә нәкъ шулай ук куллана аласыз. Һәм менә әлеге фигураларны үзегезгә ничек ошый, шулай куегыз. Мәсәлән, беренче миңа ошыйдый түгәрә, кемгәдер ошыйдыр э, өч почмак, кемгәдер ошый анда менә теге кыек-мыек сызык. Ничек үзегезгә ошый? Менә беренчесе сезгә ошый өч почмак. Эй, ясап куясыз шундай. Өч почмак. Аннары мәсәлән кемгәдер ошый түгәрәк, аннары кемгә тагын нәрсәдер ошый. Һәм шул бишне чыгарырга тиешсез. Иң соңгысы, мәсәлән, иң ошамаганы соңгы бишенче булып торачак. Хәзер сез миңа моны кире бирәсез. Һәм мин сезгә аның ни өчен шулай эшләтеп караганымны әйтәм. Әйе, хәзер җыябыз. Моны тиз генә җыеп куябыз. Сез үзегезнекенә җыясыз. Так. Сезнең кая синең башы? Моннан төшәме? Бай, Ася әйт. Менә сез үзегезнең э, сыйныфы- сыйныфыгызда нәкъ шулай ук эшли аласыз. Менә бу өч почмаклар һәм нәрсә э, түгәрәкләр анда, дүрт почмаклар нәрсә аңлата? Бер э, группада сез бит инде аларны командалап эшләткәндә ниндидер бер принципка нигезләнеп җыя- э, бер командаға туплыйсыз. Менә сез ничек туплыйсыз аларны командаға? Менә син, син, син бер командаға киттең. Син, син, син бер командаға. Шулай бешәсезме? Менә бу фигуркалар дим инде. Беренчесе, менә икенчесеннән башлыйбыз, ул лидер дигәннең аты. Димәк, э, бер группага сез бөтен лидерларны җыя аласызмы? Нишләп бетәчәкләр алар бер группага җыелса, монсы булыш, пожалуйста. Алмас, булыш, пожалуйста. Менә җыегыз миңа монда түгәрәкләрне бергә. Һәрбер фигура где беренче булып тора. Мәсәлән, өчпочмаклар беренче монда җыела, түгәрәкләр монда. Алар ызгышып бетәчәкләр. Шулаймы? Бөтен лидерлар. Так, түгәрәк. Нәрсә ул түгәрәк? Түгәрәк ул миротворец. Мин гафу итегез, татарчага тәрҗемә итә алмадым мин монысын. Бөтен, әйе, миңа рәхәт, мин менә монысы ызгышсам, буларга ярдәм итәм, буларны дуслаштырам. Әгәр бер группада бөтенесе түгәрәк булса, нәрсә була? Эй, җарар инде, алар беренче булсын инде, аларга ярый инде, без аларга э, кыенлык китермәйек инде була. Әгәр әтәгә иң соңгысы, ул креатив кеше дигән ата, иҗади кеше. Бер группага бөтен иҗади кеше җыелса, ну, хаос булмас инде, алар бигрәк иҗади була, берсенең бер фикере була. Шуңа күрә Менә безнең сыйныфта, менә мәсәлән, минем егетләр шулай ук белә инде бу э, методны, инде технология дип атыймы, белмим. Алар э, алар арасында лидерлар да бар, миротворецлар да бар, иҗади кешеләр дә бар. Һәм мин аларны болай эшләдем. Менә э, ләкин ул гел эшли дигән әйбер түгел. Менә алар 2 айдан 2 айга бу әйберне эшләп торырга кирәк яңадан. Чөнки бүген ул э, иҗади кеше, э, Бер көнне аның, мәсәлән, кәефе төште, аның анда тормышында бөтенләй бер үзгәрде. Һәм менә бу иң беренчесе, ул как раз кешенең үз урынын тапмаган дигән аңлата. Әгәр сез менә бу э, фигураны куйгансыз икән, сез бүгенге көндә кайсысын куярга белмисез, нишләргә белмисез дигән аңлата. Менә хәзер без э, андый безнең бер генә фигура булды. Болай эшлибез. Хәзер болай эшлибез. Мин исемнәрегезне әйтәм. Сез шул исемнәр буй... Ау? Квадрат ул сезнең шундый строгий, бөтенләй бер сезнең тәртиптә булырга тиеш. Шаг влево, шаг э, вправо запрещается. Менә шундый кеше ул. Ул Димәк, әгәр без бер төркемгә менә бу 5 фигураны җыябыз икән, безнең вообще все идеально булырга тиеш. Монда иҗади да иң мөһиме алар ызгышмасыннар гына. Э, Иҗади түгел, ул строгий. Ә тегесе менә мон- мондый кривая линиясе, ул иҗади. Әйе, креатив. Киттек, җыелышабыз. Хәзер мин сезне бүләм э, дүрт командага. Сез үзегезнең исемнәрегезне э, хәзер ишеткәч, кулларыгызны күтәрсәгез иде. Монда күбрәк булган әле кайберләрендә. Альмира Ибрагимова, Ләйлә Хабибуллина, Илзира Гыйзатуллина, Алинә Гайнуддинова. Бер төркем. Икенче төркем. Яңадан әйтәм исемнәрегезне. Ләйлә, Ләйләне күрдем монда. Ләйлә, бастаха үзеңнең кешеләреңне карап ал инде алайса, син, сине беләм чөнки. Ә, икенчесе Альмира Ибрагимова. Ага, күрдем үз кешемне, әйме? Илзира Гыйзатуллина, ага, һәм Ганетдинова Алинә. Ага, булды. Сез аннары үзегез дә сизмәсез, шундый прям супер команда булачаксыз бөтенегез. Ә, икенчесе безнең Тәнзилә Камалова, гафу итегез инде, шулай ә, Алия Нафикова. Ә, Хайруллина Айсылу һәм дә Ибраһимов Мансур. Димәк, Мансур үзенең командасын карый, покага. Сез аннары үзегез карап бетерәсез. Димәк, анда керде безнең Айсылу, Ага, Айсылу, э, Алия, Арта Мансур һәм Тәнзилә. Все. Так, киләсе команда. Э, Гөлинә Закирова. А, все, Гөлинә, үз командаңа җи. Гөлчәчәк Юсупова. Так, э, Эльза Набиуллина. Катнашасызмы? Юкмы? Так, нитәбез? Э, так, так, так, так. Гөлнур. Ага. Э, һәм дә Алмаз Хасанов. Менә бу малай. Так, эш команда булдык, име? Һәм тагы икене җыябыз да шуның белән башкаларны таратабыз. Биктимирова Мәрьям. Мәрьям, асасы җыя башлыйсыз. Э, Тахтарова Гөлназ дип ялгышмасам. Так, шуннан китте Миләүшә Зарипова. Так, менә бу җакта. Һәм дә Альберт сез буласыз, дөресме? Все. Яхшы. Һәм киләсе команда Сафина Гүзел. Гүзел, сез алса җыясыз, карыйсыз. Шайхова Румия. Сезнең янда гына утыра. Терегулова Эльмира. Сезнең янда прям якында Гөлназ Хаҗипова. Ага, тоже янда. Безнең э, эш кеше калды. Э, Каримова Алсу э, бара менә соңгы командага. Каримова Алсу, димәк, янда утырасыз, димәк. Так, э, Хамидуллина Мәриям э, менә Мансур җыйган бит әле команда, шуңа бара. Һәм дә Рушания Кыямова Ага, Гөлинә җыйган иде команданы. Менә шуның янына. Хәзер шул шулай командалап бүлешегез, покага дәрес ахырына хәтле шулай булабыз. Принцип белән бүлдем. Һәрбер командада менә шундый кеше булырга тиеш. Бер Кай кем ул? Ах. Ә сез булмадыгызмы әллә? Бас, әйе, бергәрәк утырыгыз. Хәзер сезнең максатыгыз. Менә сез группага бүлдегез дә, сез рәхәтләнеп шулай эшли аласыз. Ничек? Менә шул төркемне, ләкин ул 2 айдан артык бу команда менә шундый составта була алмый. Шуңа күрә аны миксовать дип торасыз. Но сез аларга ул серне ачырга тиеш түгел. Чөнки аннары менә мин серне ачтым, конечно, хәзер минем алмаз гел лидер булачак инде. Эм, Сезгә э, бу команданы гел шулай чиратлаштырып торырга кирәк һәм алар төрле кеше белән эшләргә өйрәнергә тиешле. Монда хәзер э, бу команда белән нәрсә эшлисегез килә шулай? Нинди э, уеннарда монда нинди навыклар теге? Афу итегез, урысча, татарча. Эм, Моңа хәл инглизчә просто килгәндә. Э, любой навык нас рәхәтләнеп э, монда отработать можете. Без проблем. Хәзер э, минем шундый максат. Һәрберегез, һәрбер команда башка командалар турында мәгълүмат җыярга тиеш. Менә сез нәкъ шулай эшли аласыз үзегезнең дәресләрегездә. Димәк, Сез эшли аласыз, что алар грамматика, менә сез өйрәттегез ди, минем Исемен турында сорашырга, фамилиясен сорашырга, төсләрен сорашырга өйрәттегез, ди. Саннарны беләләр, ди. Димәк, алар кечкенә класста булсалар, ә, башка команданы әкрен генә барып сорап сорашырга тиешләр. Һәм монда инде әлеге командада кем лидер икәнен күренәчәк. Иң беренче чиратта алар үзара бездә ул брейнсторминг дип атала инде, мозговой штурм. Үзара бер лидерны сайларга тиешләр. Монда хәзер тиз генә үзара сез шулай ук үзегезнең лидерыгызны сайлап куегыз. Ни өчен ул лидер кирәк? Чөнки ул сезнең белән управлять итәргә тиеш. Ул чыкмый монда, берәй бер сөйләми, борчылмагыз. Просто үзегез өчен сайлап куегыз ул лидерны. Һәм сезнең дәресегездә булырга тиеш пис, э, писарь. Бөтен ябын тиз-тиз яза белә торган кеше. Димәк, сезнең уй фикерләрегезне язып-язып барырга тиеш. Димәк, тиз генә хәзер сайлыйсыз. Сезнең 1 минут вакыт. Мин хәзер Э, сәгатемне алам. Бер минутта сез бу әйберне хәл итәргә тиеш. Рушат, сез куя алмассызмы икән? Ике кеше. Димәк, э, командир, лидер һәм писарь. Ике кеше. Сез сез сез бергәме? Без яхшы. Сез әзер, сезнең лидер кем? Вау. Монда да ул, монда да ул, шул гына әйтүем. Тегендә дә ул, монда да ул. Так, и писарь? Понятно. Гомер буе писар инде син. Яхшы. Тагы кем әзер? Ләйлә, сез әзер. Әйе, Мустафа Мансур сезнең лидер. Син писар. Шәп. Сез дә. Сез лидер? Лидер мен писар. Писар. Яхшы. Язучы. Так, сез дә. Мин писар. Писар. Сез лидер. Яхшы. Хәзер лидерлар монда миңа кирәк. Килегез, тиз генә лидерлар килә. Һәм мин сезгә задание бирәм. Юк. Монда аңа ни аларга ләкмәде. Шуңа күрә Шулай килеп чыкты. Шулай килеп чыкты. Хәзер сез тиз генә хәрәкәт итәргә тиеш. Сезнең 30 секунд. Ничек сез бер-берегез турында күбрәк информация аласыз? Бер-бер менә һәрбер группада. Сез бит инде 5 группа, димәк, Димәк, сез дүрт группа турында бөтен әйберне белергә тиешсез. Ничек сез моны тиз генә оештыра аласыз? Сезнең брейнсторминг опять, мозговой штурм, 30 секунд. Раз. Так, писерләр, китте. Сез бит әле таныш түгел бер-берегез белән, тиз генә үзегезнең исемнәрегезне язып куясыз, кемнәр сездә? Һәм э, тиз генә сөйләшеп аласыз, нәрсә ярата, нәрсә яратмый. То есть сезгә бит инде тоже э, башкаларга нәрсә сөйләргә ярый һәм нәрсә сөйләргә ярамый. Писерләр, димәк, сез уже исемнәрегезне беләсез, таныштыгыз. Да, хәзер үзегезнең нәрсә белән кызыксынасыз, нәрсәне яратасыз, нәрсәне яратмыйсыз, тиз генә сөйләшеп аласыз. Алар әзерләнгән арада. Просто ар аралашып алу менә бу очракта. Нәрсә яратасыз, нәрсә яратмыйсыз? Чөнки хәзер алар сезгә ул заданиене бирәчәкләр, сез тиз җавап бирергә тиеш. Сезнең вакытыгыз Так, вакытыгыз. Ничек оештырасыз, чтобы сезгә тиз булды бу әйбер? Анкета була хәзер. Сез аны анкета итеп эшли алмыйсыз, сез бит хәзер эшләргә кирәк була бит. Берничә сорау бар безнең. Шул Яхшы. Яхшы. И сез аның турында бер тенә берне бергә тиеш. Сез бүген аны эшләп карадыгыз. Сез Мансур эшләп карадыгыз, и сезнең супер килеп чыккан ел бүген. Сез аны үзегез өчен генә э, сезнең турында менә алар хәзер сорауларны оештыра, и алар сезгә Алар сездән ул информацияне тиз генә җыеп алырга тиеш. Сез бит тоже шулай ук нәкъ башка кешеләрдән дә шул ук информацияне җыя алырга тиеш. Командир, хәзер командир дип дип- Все. дип- Все киттек. Таралыштык, бетте. Аңла, хәл иттек. Хәл иттек. Сезнең 30 секундтан ары вакытыгыз булды. Әйдәгез. Соңгысын. Все. Так. Рашат, 4 минутка куярга кирәк булачак. Хәзер түгел, мин сезгә әйткәчәме? Так, димәк, һәрбер командага сез бер минут вакыт бирелә. Һәрбер сез дүрт бар, барлыгы сезнең дүрт минут вакыт. Сез шул дүрт минут эчендә дүрт командадан нинди мәгълүматны ала аласыз? Шулай дип алып ал, ул командалар турында ниндидер бер фикер тудырырга тиешсез. Димәк, мәсәлән, Мансур командасы ахырдан мин сораганда һәрбер команда турында нәрсәдер әйтә белергә тиеш. Килештек? Ә без командаларның бүленешен белмибез бит. Сезнең бит сезнең шуның өчен лидерларны чакырдым мин. Шуңа күрә лидерлар хәзер сезне оештыра бөтен әйбердән. Димәк, хәзер сезнең бер минут сез ничек эшлисез икән, лидерлар сезгә аңлата. Бер минут лидерлар аңлата. Дүрт минутта сез сорап чыгасыз. Биш минут вакыт була. Бер минут китте башта. Все, бер минут узды. Киттек. Оештырып беттек. Сезнең ә, иң кечкенә команда сез имеш, шуңа күрә сезгә тиз тиз эшләргә торыр. Юк, вакыт әзрәк түгел. Аларда 5 кеше, алар димәк һәрбер 5 кешегә таралырга мөмкиннәр алар. Ә сез 4 кеше. Димәк сезгә бер кешене өстәмә сорарга кирәк булачак. Хәзер сез информацияне җыеп, хәзер һәрберегез сезне ничек э, лидерларыгыз бүлергә тиеш. Мәсәлән, бер генә минут миңа игътибар ярыймы? Э, сез бүлендегез, сез Менә мин, мәсәлән, бүген эшләткәндә, миңа бүген алар белән тикшерергә кирәк иде, бер-берсе белән ничек мөгаләмәгә керәләр һәм дә ничек сорау бирә беләләр һәм дә мин узган дәрестә биргән лексиканы үзләштергәннәрме? Димәк, мин аларга әйттем, менә шул шул әйберләрне сорагыз, шуларны белешегез. Сез монда үзегез хәл иттегез нәрсә сорашырга икән. Мин сезгә монда просто уже иреклек бирдем дип әйтәмен, диме? Хәзер менә Мансурның командасында биш кеше, үзе белән санаганда. Сезнең һәрбер командада биш кеше, менә бу командада гына дүрт кеше безнең, име? Димәк, сез Мансур шулай итеп эшләргә тиеш, ул һәрбер кешегә задание бирә. Син менә моннан сорыйсың, син моннан сорыйсың, син моннан сорыйсың. Димәк, шулай итеп ул командада эшләргә өйрәтә, беренчедән, икенчедән, һәрбер кешегә эш бирә, һәрбер кеше үзенең партнерына барып сорый һәм шуннан соң ул информацияне Җыеп кайткач, писарьга әйтәләр дә һәм тиз генә әлеге төркемнәр турында ниндидер фикер тудырырга тиешләр. Димәк, дүрт команда турында безнең фикер туарга тиеш һәм писарь тиз-тиз-тиз-тиз язып алырга тиеш ул әйберне. Ә писарь җыймысың, үзең бетмәсә, дүрт команда, болар өчәү генә. Кайда, кемнәр өчәү генә?
Писарь да эшли, бөтен кеше эшли. Әйе, бөтенебез дә эшли. Так, киттекме? Так, аңладыгызмы? Мин сезне үзем бүләм командаларга. Сез хәзер буталасыз. Шуңа күрә үзем бүләм булай дип тиз-тиз генә. Так. Үзем аңлатам. Так, сез сорыйсыз аларны. Алар сорый буларны. Болар сорый, әз генә җылайтыра да боларны. Аңлашылдымы? Шулай круг белән барасыз. Тиз, тиз, тиз. Сез менә алдагыларны сорыйсыз. Менә бит монда команда бар. Алар сорый Мансур командасын һәм шулай китте. Сез сорыйсыз арттагы команданы. Но хәзер болай эшлисез. Менә. Әйе. Менә пока сорыйсыз бер-берегезне. Сез сорыйсыз алардан. Киттек? Утырмыйбыз? Әйе, 4 минут. Сез аңа. Сез булардан сорыйсыз. Аларны бит бөтенесе сорамый, тиз-тиз генә эшли аласыз. Алардан алардан сорый тора аласыз, пожалуйста. Ай, алар бит инде занят. Э, кушалам менә бу командага. Хәзер писер белән эшләргә 1 минут вакытыгыз бар. 1 минут вакытыгыз писер белән эшләргә тиз-тиз генә. Башка командалар сезнең турында нәрсәдер әйткәндә, Сез үз командагызны хәзер танырга тиешсез. Исемен, исемнәрен э, без ахырдан гына әйтәбез. Ул командада, мәсәлән, Айсылу анда э, Мустафа һәм э, Гөлчәчәк бар дип әйтә алабыз. Ләкин иң башта әйтә башлаганда без исемнәрен дә башкаларын да әйтмибез. Алар, мәсәлән, эчпочмак ярата, укытучы булып эшли, ике тел белә, ничек сез анда мин ишеткәннәрдән генә шундый әйберне әйтергә тиешсез. Үз командагызны танып алырга тиешсез. Менә шулай итеп сез лексиканы э, отрабатываете һәм грамматика инде сезнең өчен. Кем Мустафа Мансурович сез Әй, батырчылык итеп беренче башлагыз әле. Әйдәгез. Ну, сез сөйлисегез кесә, әйдәгез. Миңа лидер буларак... Тәҗрибә, ярар, икенчесен әйтәм. Алар үзләр танышып кына баралар. Булсын, булсын.
Ә аларга да берләшергә әйбәт. Бу командада
тәҗрибәсе 62 ел барсы бергә. 62 ел әле бөтенесен дә сорап чыктымы, юкмы, хәтерләмим. Алар 15 телдә барсы бергә сөйләшәләр. 15 телдә. Ну, мәсәлән, мин русча сөйләшәм, һәм там бер кеше русча сөйләшә, без димәк инде ике телдә уже сөйләшәбез. Ягъни без бер телдә сөйләшмибез, мәсәлән. Һәм алар гөбәдияне яраталар. Таныдыгызмы үзегезне? Алар үзләре дә танымадылар. Әлбәттә, алар белмиләр. Әйе. Һәм ул командада кемнәр бар?

Димәк, Мансур, әйе, сезнеке булайым. Бу сезнең команда. Әйе, рәхмәт. Сез беләсезме соң?
Үзегезнең 15 телдә сөйләшкәнегезне. Хәзер сез чыгасыз. Кайсыгыз чыкса да ярый. Бу команда барлык ел фасылларында ярата. Бу командада КФУны һәм КГУны бетергән. Кызлар гына бар һәм аларның берничәсе балалар бакчасында да эшлиләр. Өченче рәт. Өченче рәттәге команда диләр. Дөресме? Яхшы, рәхмәт. Димәк, сез белдегез, сез чыгасыз. Юк, кайсыгыз, кем чыкса да яр, үзегезгә карагыз. Үзегез турында яңалык белдегез, чөнки бүген танышасыз гына. Э, киләсе команда ярты гасырлык тәҗрибә туплаган. Аларны яраткан ризыклары гөбә дигән. Яраткан төсләре э, кызыл яраткан төс, кызыл. Көз сезонын яраталар һәм 27 телдә сөйләшәләр. Боларны кытага да күбрәк, 15-тән дә күбрәк. Димәк, эшне эшне тугыз ничәгә тап, тапкырларга кирәк икән монда? Әй, әйтмәскә сикер егет.

Яраткан төсләре зәңгәр, ундүрт телдә сөйләшәләр, диләр. Ай-яй, алтын кешеләр утыра монда. Болармы? Димә. Аһа. Тагы чыгабыз инде. Кем тагы бер команда калды бит әле безнең әйтелмичә. Сезнең команданы сорамадылар, шуңа күрә инде өлгермәде, 4 минут вакыт аз ияләр өчен. Менә бүген сез әз генә башта үзара таныштыгыз. И уйлап куйган ул, ничего страшного. Эм, Менә бу уен белән сез грамматиканы да, лексиканы үзегезгә кирәкле менә нәрсә, нинди максат куясыз, эшли аласыз. Монда сез командада эшләргә дә өйрәтәсез. Эм, Иң авыры бу очракта сезгә бары тик бу команда шаулашмасын өчен генә. Сез менә әле олылар и то шаулашасыз. Шуңа күрә балаларыгыздан ни өмет итәсез? Сез алар тем более шаулаячаклар. Һәм тагы шаулаш шаулашсыннар, ул миңа ие рәхәт ул. Алар эшләп шаулашалар. Хәзер тагы бер шундый уен тәкъдим итәм мин сезгә. Бүген мин аны үземнең студентлар белән Эшләдем, без инглиз телендә эшләдек ул әйберне, һәм без без бер-беребез белән таныштык. Безгә ул танышу өчен кирәк иде, сезгә ул э, лексиканы үзләштерү өчен файдалы булыр. Менә монда шундый сүзләр бирелгән. Мин аларны бүген тиз генә сезнең өчен җыеп чыктым. Мәсәлән, монда бәхет, затлылык, илһам дигән. Сез э, әлеге таблицага үзегез нинди генә тема буенча эшлисез, шул сүзләрне язып чыга аласыз. Мәсәлән, төсләрне язасы икән, э, өйрәнәсе икән төсләрне. Ниндидер анда, мәсәлән, э, йорт темасына сөйләшәсе икән, диван анда, кәнәфи һәм башка сүзләрне язып чыга аласыз. Хәзер болай эшлибез. Э, Мансур. Мансур, һәрберегездә бу бит булачак. Таратмыйм, чөнки таратсам игътибар. Нихәтлек телисез үзегезгә? Менә мин Юк, ансы үзегездән карый. Кечкенә классларга, мәсәлән, мин менә болай гына сайлыйм. Юк, мәсәлән, аңлатам сезгә. Менә мин киләм дә. Хәзер бер-бер белән танышабыз да шуны. Минем исемем Алсу. Минем сезгә бер соравым бар. Сезнең өчен гаилә нәрсә ул? Мин дә сезгә хаклауландырам, инде балаларым кебек уйлап утырып белмим, яме, чөнки нинди төс яратасыз дип кенә әйтәсем килми. Сезнең өчен гаилә нәрсә ул? Гаилә ул бәхет, Мәрхәмәт. Менә моннан алырга. Аннан алырга мөмкин. Менә бу беренче э, ни э, вариант һәм икенче вариант. Андагы сүзләрне кулланмыйча гына гомуми җөмлә әйтеп әйтергә. Сезнең өчен мәсәлән, иҗат нәрсә ул? Кулланмау сүзләрне, анда карама. Просто үзеңнең фикереңне әйтәсең.
Иҗат ул, үзеннән нәрсәдер чыгару, тудыру, белдерү.
Әйе. Нәрсә ул сезнең өчен бәхет? Бәхет минем өчен ул саклыктыр. Бәхет минем өчен
Сәләмәт бул. Э, сәләмәт бул. Димәк, хәзер Мансур нәкъ шулай ук миңа сорау бирә, мин тизгән җавап бирәм. Озак җавап бирмәгез, һәр беребез белән эшләргә безнең бар итеп тиз-тиз генә. Но бу сезнең иң беренче ассоциациягезне дә күрсәтәчәк. Но карагыз, әгәр сез э, озаграк вакыт бирәсез икән, ул инде уйлана башлый, әллә нәрсәдер анда ниндидер фикерләр туа башлый, тиз-тиз тиз-тиз генә. Э, шул ук яшел төс сезнең мәсәлән балалар белән эшлисез икән, яшел төс кайда бар? Тиз генә әйтә. Өч ризыкны, өч әйберне атырга тиеш инде мәсәлән. Кайда ул өч яшел төсле әйбер? Агач, чирәм, алма. Все. Тиз тиз нәрсә шулай итеп эшләп була. Монсы сезнең фантазиягездән тора, яме? Тиз генә моны таратабыз, Мансур миңа булыша. Хәзер болай эшлибез. Э, бу як бу яктан гына сорый инде, сез бу яктан сорыйсыз. Үзегез нәкъ шулай газрәк шаулашып алабыз. Тиз генә кемнән сорыйсыз килә, шулай сорыйсыз. Утырып сорыйсызмы, басып сорыйсызмы? Мин үзем коридорга чыгам, коридорда сорап торам мин. Ничек сорыйсыз килә, шулай сорыйсыз. Монсы үзегез өчен генә эшлибез һәм шулай дип лексиканы прорабатываем гафу. И мин хәрберегезне әкрен генә шулай тыңлап йөрим. Нәчәк, ничегрәк сөйлиләр икән, ниндидер хаталар җибәрәләр икән, ниндиерәк ассоциацияләр бар икән. Киттек, бу үзегез өчен. Һәм әле танышма, танышмагансыздыр әле моңа кадәр, тем более танышырга да сәбәп була сезгә. Без теге икенче группадан сөйләдек. Сез кемнән сорыйсыз килә? Хәзер все, сез группа түгел покага. Киттек, все, киттек. Кемнән сорыйсыз? Бер-берегездән, пожалуйста. Директива бармы? Без бер сүз белән, сүз тизмәләр җүләр. Сез сорыйсыз Менә бу очракта сез бит олы кешеләр, мин сезгә аңлаттым, әгәр сез эш сүз белән аңлата аласыз, сез олы кешеләр, димәк, сез тулы җөмлә белән сөйлисез. Ярыймы? Тулы җөмлә. Эш нәйтеп, тиз генә һәрбер кешедән сорап чыга аласыз. Так, булды, все, утырдык, таныштык. Ничә кеше белән танышырга өлгердегез? Исемнәрен истә калдырдыгызмы? Юк, кирәк түгел, үзегезгә калыр. Так. Монда сезгә просто танышу өчен генә иде бу. Мин моны аңлатып кына китә аладырым. Ләкин сез бит әле тагы ике атна укырга тиеш, инде бер-берегез белән танышырга вакыт. Менә кызганычка каршы мин э, Гөлинә, Алмаз, Мустафа, Ләйлә Дән башка бер кешене дә белмидер идем. Но мин Мансурны беләм еще, тагы бер ике егетне беләм бүген югалар. Ие. Шуңа күрә мин э, минем өчен менә бу танышу өчен. Сез менә лексика белән ничек эшлисегез килә, шулай эшлисез. Димәк, өч сүз белән генә аңлатып була. Яки бер сүз, э, бер җөмлә белән сорыйсыз. Бу сүз сезнең өчен нәрсә? Нәрсә аңлата? Нинди мәгънәдә, нинди мәгънәгә ия? Классына карап, сыйныфына карап, сез аның авырлыгын үзегез үстерә аласыз. Тә, пожалуйста, иге ниш, ул сез, сез миңа караганда татар телендә сез гомумән аслар. Мин сезнең алдына баш кына иям, сез аны беләсез, чөнки мин сезнең кебек алай итеп эшли алмыйм. Э, сез иҗади яктан ничек үзегезгә нә туры килә, шулай эшләгез. Ничек сезгә җайлы. Һәм тагы, менә мид сезгә аңлатып күрсәтте. Менә мондый уен бар дип яме, дубль диде. Менә мин аны махсус бүген сезнең өчен 4 алып килдем. Э, сез бит инде аны тотып карамый татар ышанмый. Ну, вообще күрдек и ышанмыйбыз, яме. Моны мин сезгә сразу әйтәм, Алиэкспресстан заказ итеп була, кем Алиэкспресс белән таныш. 300, 400, 500 сум тирәсе. Э, Татарчасы да чыкты, шулайдыр, ләкин аннан түгел бит, э, Ләйлә. Монда миңа аның теле кирәк түгел, мәсәлән, рәсеме кирәк, миңа рәсеме шәп. Тематика төрле. Мәсәлән, мин сезгә хәзер бу тамасы өчен әзрәк әйтәм. Э, монысы минем инглиз теле белән бәйле, монысы минем беренче сыйныфлар өчен, мәсәлән, монда менә пароход та бар, э, мәче дигән сүз бар һәм башка. Моның белән ничек эшлисекән аңлатам мин сезгә. Монысы мәсәлән минем спорт Спорт темасына. Рәхәтләнеп, спортка баргач нәрсә ялга баргач нәрсә ашап була, нинди спорт белән шөгыльләнеп була. Мәсәлән, спорт темасы һәм ял темасы монсы. Монсы чиста футбол темасы һәм олимпиадалар темасы. Пожалуйста, монда татар теле дигән вообще бер кирәк түгел, рәхәтләнеп эшләгез. Бары тик шул лексикны белсеннәр генә. Так. Монсында, мәсәлән, монсында хайваннар. Һәм менә монсында монсында хайваннар һәм дә тагы музыкаль инструментлар. Монсы шундый общерак. Тагы бар, мин алып килмәдем, э, алфавит белән. Менә монсы татарча алфавит кашлап була. Моның мәгънәсе нидән гыйбарәт? Монсы кайсыгыз белән? Әйдә. Мәсәлән, һәр берегездә шер карточка бар ди, дүртәрме? Бер, ике, өч дигәндә ачабыз. Сез бит мәктәптә эшлисез инде, Бер, ике, өч дип ачабыз. Менә, кстати, монда ни э, увеличить дип булмыймы? Һәм карагыз, икебез дә ачтык. Һәм бу ике рәсемдә дә бер төрле бер э, хайван бар, и уртак. Бер генә. Менә мин сразу күрдем, ачуга ул да булса куян. Менә бит. Хәзер мин мин бит беренче күрдем ди янәсе инде Гафу Мансур. Ә, мин алдым үземә. Хәзер тагы икенчене алдык. 1 2 3 алдык та, һәм Мансур говорит, мин хитрый, мин беренче карыйм ди. Мансур анда мин уже күрдем. Әйдә кара. И икесендә ә Мансур да күргән. Ул икесендә дә чеби. Менә бу рәсемнәрнең бер үзенчәлеге, аны һәрбер карточкада уртак бер рәсем табылачак. Тиз реакция кирәк, и сүзне дә әйтергә кирәк. Уйнап карыйбызмы соң? Әйдәгез. Так, мин сезгә таратам, только сез миңа кире бирәсезме? Конечно, ди. Икешәр җитә бит, име? И кем иң э, күп җиюче, э, ул җиңүче. Әйе, карап, карап торыгыз. Сез хайваннарны беләсез инде. Анда сезгә эш бирелгәне авыр түгел. Алмас инде уйныйсыңмы? Башладык. Бер-берегез белән башлыйсыз башта. Юк, барлап кына уйныйсыз, барлап кына уйныйсыз, барлап кына. Уйнап карагыз. Так, сезгә аерым сез блатнойлар. Нәрсә дигән билгеләр? Юк, мысы олырак монсы сезгә. Дубль. Дубль. Ул прям мин аны алып килмәдем. Ул безнең китап кибетләрендә сатыла һәм дубль дип атала. Сатыла ул китап кибетләрендә 90 сум тора. Ал. Так. Бетте что ли? Бирмәдем дә. Әйдәгез тегендә барып уйныйбыз. Эй, сез балалардан да үзге Ай-ай! Әйдәгез, все, җыябыз. Сез үзегезне генә аерымга җыйсагыз иде. Кем җиңүче? Алия. Все, Алия супер молодец. Җыябыз, әм, тәмамларга кирәк ди. Менә безгә монда шундый секрет сезнең өчен, монда килүчеләр өчен генә. Менә әлеге уенның